Ġesù kien qiegħed ikeċċi xitan li kien imbikkem. Meta x-xitan ħareġ, l-imbikkem tkellem u n-nies tagħġbu. Iżda xi wħud minnhom qalu, Bis-saħħa ta' Belżebul, il-prinċep tax-xjaten, qiegħed ikeċċihom ix-xjaten. Oħrajn, biex ġarrbuh, riedu mingħandu sinjal mis-sema. Iżda hu intebaħ x'kienet il-fehma tagħhom u qalilhom, Kull saltna maqsuma fiha nnifisha ssir ħerba. u taqa' dar fuq oħra. Jekk ix-xitan ukoll hu kontra tiegħu nnifsu, kif se żżomm wieqfa s-saltna tiegħu? Għax intom tgħidu li jien bis-saħħa ta' Beelzebul inkeċċihom ix-xjaten. Imma jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Beelzebul, Uliedkom, bis-saħħa ta' min ikeċċuhom. Għalhekk, huma stess ikunu l-imħallfin tagħkom. Iżda jekk jiena qiegħed inkeċċi xjatem bis-saħħa ta' Alla, dan ifisser li waslitilkom is-Saltna ta' Alla. Sakemm il-bniedem qawwi u armat tajjeb jgħasses il-palazz tiegħu, ħwejġu jkunu fiż-żgur. Imma jekk wieħed aqwa minnu jaqbeż fuqu u jegħlbu, jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom kien iserraħ rasu, u jqassam il-priża tiegħu. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi, u min ma jiġborx miegħi ixerred. Meta l-ispirtu imniġġes joħroġ minn bniedem, huwa jmur jiġġerra u jfittex il-mistrieħ f'art niexfa, u billi ma jsibu mkien, Jgħid, Mela nerġa' lura lejn dari mnejn ħriġt. U xħin jiġi, isibha miknusa u kollox f'postu. Imbagħad, imur iġib seba' spirti oħra agħar minnu u jidħlu joqogħdu hemm ġew. U fl-aħħar dak il-bniedem isib ruħu f'qagħda agħar minn ta' qabel. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Int tagħmel użu sħiħ mill-protezzjoni spiritwali Li l-Mulej jipprovdi għall-poplu tiegħu. Il-Mulej jassigurana mill-protezzjoni tiegħu minn ħsara spiritwali. F'Salm 91, versi minn 9 sa 11 insibu, Għax int għandek il-Mulej kenn tiegħek, għamilt l-għoli għamara tiegħek, ebda deni ma jiġrilek. Ebda ħsara ma tersaq lejn darek, għax l-anġli tiegħu hu jibgħatlek, u jħarsuk fi triqatek kollha. In-numru vast ta' eżorċiżmi li għamel Ġesù kienu jġibu l-ħelsien lil ħafna li kienu mħabbta u oppressi bil-ħidma tal-ispirti ħsiena. Ġesù nnifsu iltaqa' ma' oppressjoni personali u issara max-Xitan meta għadda mit-tiġrib fid-deżert propju qabel ma beda l-ħajja ministerjali tiegħu. U rebaħ fuq il-ħażin bl-ubbidjenza tiegħu għar-rieda tal-Missier. Uħud mill-kapijiet Lut opponew bl-aħrax il-fejqan u l-eżorċiżmi ta' Ġesù u saħansitra akkużawh li hu nnifsu kellu qawwa satanika biex seta' jwettaq dan kollu. Kif seta' jġib il-qawwa u l-awtorità biex jeħles individwi mis-setgħa tax-Xitan. Ġesù wieġeb għal dawn l-akkużi li kienu qegħdin isirulu billi qal illi l-eżorċisti l-oħra ta' żmienu wkoll allura setgħu jiġu akkużati bl-istess mod. Jgħidilhom li saltna maqsuma fiha nnifisha ma setgħatx iżżomm. Li kieku Satana kellu jsellef il-qawwa tiegħu biex tintuża kontra s-saltna tiegħu stess, allura s-saltna tiegħu kienet tisfa meqruda. X'inhu l-punt ta' Ġesù bir-rakkont tal-istorja dwar id-dar battala li tiġi okkupata mill-forzi tal-ħażen? Mhux biżżejjed li naqtgħu il-ħsibijiet u d-drawwiet ħżiena. Irridu wkoll nimlew il-vojt b'Alla li hu l-għajn tat-tajjeb u s-sewwa kollu. Kien għalhekk li Santu Wistin jgħid, Int ħlaqtna għalik, o Alla, u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik. U int, biex timla l-vojt tal-qalb tiegħek? Ġesù jagħmilha ċara li ma hemmx partiti newtrali, jew aħna għal Ġesù jew kontrih, jew għas-Saltna t'Alla jew kontriha. Jekk ma nobdux il-Kelma ta' Alla, inkunu niftħu bieb għas-setgħat tad-dnub u tax-xitan li jaħkmuna. Jekk irridu ngħixu fil-libertà mid-dnub u mix-xitan, allura id-dar tagħna, jiġifieri r-ruħ u l-qalb tagħna, iridu jkunu okkupati b'Ġesù, fejn inħalluh isaltan bħala s-Sid, is-Salvatur u l-Mulej. U int, qiegħed tgħix fil-paċi u s-sigurtà ta' ħajja sottomessa għal Alla u għall-Kelma tiegħu? Jew qed tħalli xi spazju minn fejn ix-xitan jista' jħott it-tajjeb li fadal fik, u b'hekk isaltan hu bid-dnub u l-mewt fil-ħajja tiegħek? Mulej, kun int li saltan fil-qalb tiegħi u s-sid tad-dar tiegħi. Aziza Marija, Tempju fejn jgħammar Alla. Tħalli xejn f'ħajti li ma jkunx taħt is-setgħa ta' Ibnek, l-uniku Re li jsaltan bl-imħabba, bil-ħniena u fis-sewwa, biex bħalek jiena ngħix fil-mistrieħ li jiġi mill-kenn li joffrili hu, u taħt il-protezzjoni materna tiegħek, Żomm, Marija, 'l uliedek kollha taħt il-mant tiegħek u ħarisna mill-ħażin. Amen.